Salam agei semua bala peninga jom kongsi kisah seram versi Iban. Betemu baru kitai bejerita rembus dusun ketujuh. Sebedau aku ngepunka jerita tu, aku ngarap bala peninga ulih like, komen, share enggau subscribe jerita aku tu. Sehari nya, sida Apai Tindin, Apai Rumi, Apai Sedik enggau Apai Minggat tinduk beruai laban lama udah enda berandau apus malam. Tegal ke utai ti udah nyadi ngelama tu. Aram kitai nyambung baru jerita tu. Pagi nya, begau sida serumah laban ninga nyawa bala apai sida minggat sekaban. Nya rauh nyebut nama Apai Tindin laban Apai Tindin tu nyau enda agi beseput. Sida enda nemu nama kebuah iya temu mutus seput. Laban, malam nya nyau rapat ram enggau sida sekaban. Sida serumah besaup ngintu nia Apai Tindin tu tadi. Bini iya nyau berapa kali luput. Meda laki iya udah nadai. Nyau sinu ninga rempa sabak iya. Madah kediri nyau nadai endur bepanggai agi. Anak agi baka remit, anak tuai baru ngangkat diri bujang lalu bedau nemu gawa, kenu ko jaku iya dalam sabak. Nama meh penyakit apai tindih ento. Malam tadi tak manah mai agi iya deh peda aku, ku tuai rumah nanya apai minggat. Enda aku nemu tuai, malam tadi nadai agi iya bisi madah utai enda nama. Nyau pagi tu aku ngerak ka iya dani meda iya nyau tengkering, ku apai minggat bejaku enggau sesabak. Laban apai minggat sigi kaban dampih iya ama mai. Malam nya, lebuh bala nembiak betunu pejani, dia utai bisi nyelai nyadi. Gat, nyu mbis ai bisa kitai tu. Ambi alai, ku Dum madah ngagai Gat ngasuh iya ngambi ai bisa. Au, Ku Igat nyaut. Lebuh Igat bejalai niki ke rumah panjai, dia Igat asai ke bisi tepeda ke niang enda jauh ari langkau manuk sabung iya betanjuk. Tang, Igat enggai bemunyi, enggai nakut ke bala bukai. Tudah Dum enggau Jo tu tadi. Benung bepanggang ke jani bedepan rumah panjai. Lebuh Dum ka nyeput tabar sida tiga tadi, Dum lalu tepalih ke lumbung ti ka dikena sida ngengkah niang pagi ila. Dia Dum masai ke bisi tepeda laki tiga iku duduk dalam nya, Benung bekayuh. Iya chukup ngelala laki tiga iku nya. Dum lalu angkat sereta malik ke mua baru. Meda ulah Dum baka nya, Joe lalu nanya, Nama pengawa nuan baka nya neh? Nyu tekenyit aku, ko Joe. Nadai nama-nama. Asai ka muai angin ku tadi. Amai nyau enda nyadi, ku Dum enggai nakut kejo. Selang beberapa minit Igat pan datai mai ai bisa ke sida tiga. Bala sida ke indu pan bisi tekena ke utai nyelai. Benung sida berintu ke utai ba dapur lebuh Indai Dum enggau Indai Sudan berengkah ka ngidangka pemakai, Dia seduai tekenyit meda asi enggau semua lawok ke baru disumai tadi bari. Ai kupi ke baru ka disadung sida ngagai bala temuai nyau bau lan enda alah ditempuh nusuh idung. Indai Sudan pan lalu ngangau ke bini tu rumah. Indai endu, bekeni kitai ka nyedung ai enggau semba makai asi enggau lawok bari. Ai kupi nya bau lan. Nya meh bini tua rumah nya bingung. Tang sida enggai nyebut bemuai indai tindin enggai ke nambah penyinu sida sebilik. Bini tuai rumah pan ngangau ke laki iya ngasuh madah ngagai bala temuai nganti dulu laban utai makai bedau mansau. Lalu bini tuai rumah mai sida ke indu mai makai enggau ai irup. ari rumah kediri empu lalu diidang ngagai bala temuai laban nangika bala temuai pulai nadai makai. Maya nya mega sida ke bemain daun sekupung bisi ga tepeda ke mata utai enda jauh ari pun tekalung alai endur tiri ke kemi sehari nya. Nyau begau ga sida ke bemain ba ruai ujung rumah panjai sida tuai rumah manggung. Ba klinik, aki bunyi nyau sinu kediri ngenang apai ti ndin, lalu ngenang kediri empu enda ulih enggau orang nyengai ke niang. Aki bunyi mega lalu ngingat ke mimpi jai iya malam sebedau apai ti ndin nadai. Aki bunyi bemimpi ke siku indu dara chukup bajik mansang nunang apai ti ndin, lalu apai ti ndin tu tadi dipeda aki bunyi dalam mimpi. Agi biak baka gambar iya agi nembiak kelia. Dalam mimpi iya mega datai siku lelaki bebaju burung madah ke iya, Tu baru siku diambi kami. Mansang ila kami ngambi baru, ko lelaki nya dalam mimpi iya. Ok naka tu dulu aku nusi ke jerita. Betemu baru kitai bejerita rembus tusun ke lapan. Aku ngarap ke bala peninga te perindang enggau jerita aku tu lalu ngarap ke kita anang leju ninga jerita aku. Salam.